Konsekuenshanan mental, kansansio, miedu i yudansa psikológiko. Kansansio. Kansansio króniko serka un pashènt ku kanser ta algu komun. Kasi tur pashènt tin di haber ku esaki. Asta ora ku bo a kaba e tratamentu i ku dòkternan a bisa bo ku bo kurpa ta limpi di kanser. Kansansio por ta un símtoma ferfelu ku bo por sinti pa años. Esaki ta wòrdu yamá kansansio króniko i sa sosodé den binti pa kuarenta por shento di eks-pashènt di kanser na pechu. Tur hende sa ta kansá, pero tin un diferensha entre ta kansá despues di hinter un dia di trabou òf hasi deporte intensivo i kansansio despues di kanser. Cansancio despues di cancer sa presenta di repiente, sin niun aviso, den mayoria caso sin haci niun esfuerso. Ademas e cansancio ta wordo experiencia como extremo. E ta parecido na uitputting. i e tempu pa rekuperá ta dura mas largu ku esun di un kansansio normal. E kansansio por limitá bo den bo trabou i relashonnan diario. Tambe e por kousa miedu pasobra bo no sa ki ora e kansansio lo dal aden, dikon e ta aparesé i si e símtomanan lo disparsé un dia. Despues di e promé tratamentu, bo ta traha poko poko riba un eksistensia nobo. Kaminda no ta tur kos di ántes ta pas mas. Kuantu tempu bo ta tuma pa bo mes? Bo pareha, bo yunan, bo cas, sobrá di famia, bo amiganan, bo trabou di cas, bo trabou, salimentu, deporte, hobby. Ki tipo di struktura lo bo tra? Traha un lista. Kiko ta bo prioridatnan? Kiko ta duna bo energia i kiko ta kosta bo energia? Ser aktivo ta mas mihó ku sinta ketu. Abo i bo famia ta bai ripará ku tin bia bo mester kanselá, bo ta derotá i bo mester bin bei. Tin hende ku sí bo ke mira i tin otro hende ku ta laga bo sinti bo kansá. Asta uso di telefon por ta un kansansio. Siña bo mes pa bisa no òf no, awó, aki no. Traha den kuminsamentu solamente un sita pa dia i poko poko bo ta agregá mas. Si bo puntra muchu di bo mes, bo por keda sinti esei pa basta dia. Tin bia ta nesesario, pero purba di maneha bo dia na un manera ku bo no ta kansa bo kurpa demasiado. Sòru pa un método regular ku ta bon pa bo rehabilitashon. Miedu. Kon pa sigui? Tur tratamentu ta diseñá pa bo sanashon. Ochenta por shentu di e hende muhénan ta sana. Pero no ta tur bia esaki ta logra. Asta si bo bira bon, bo bida lo keda kambiá pa semper. Bo no ta mesun indestruktibel ku bo a kere. Pa aseptá e konosementu aki, bo no mester tin miedu. Esaki ta yuda bo aseptá e realidat ku ta konta pa nos tur. E ta hasi bo mas konsiente di kiko ta importante den bo bida. Bo ta disfrutá mas tantu di e kosnan ku bo tin, manera e kontakto ku e hendenan ku ta apoyá bo. Experencia, Mi tabatin un bisiña mucha muhe di djis un aña. Mi tabata cana cune di bes en cuando. Leuk pa mi, leuk pa e y hendi pa e mama. Exactamente loke mi tabatin mester. Purba di konsentrá bo mes riba un rekuperashon positivo. Kontakto ku kompañero por yuda bo. Rekreo tambe ta hopi importante. Sinta wak un pelíkula, lesa un buki òf hasi un kaminata tambe por yuda. Pensa, por ehèmpel, promé bo bai drumi, tokante tres kos leuk ku bo a eksperensiá durante di e dia. Dor di hasi esaki, bo ta sinti bo mas kontentu tokante di bo mes. E ta duna bo un sentimentu agradabel. Yudansa psikológiko. Por ta bo eksperensia tabata di mas pa bo, ku bo so no por sali afó, ni ku sosten di bo famia òf kompañeronan. Pensamentunan difísil, sintimentu di duda òf miedu ta pasa dor di bo. Pero, bo ta keda tristu i bo no sa mas kon pa sigui. E ora ei, ayudo psihológiko por ta un solushon. E kombersashonnan ta yuda bo para ketu na lokualnan ku a pasa ántes ku por tin influensha riba bo bida ainda. Asina bo por haña e kurashi pa wak dilanti. Mayoria bia, despues di un par di kombersacion, bo por haña siguransa den bo futuro. Esaki no ta fácil, pero bo ta mustra bo kurashi ora bo hasi esaki. Dal e stap, e ta yuda bo. Dòkter di kas òf spesialista por sòru pa un referensia. Esaki ta konta pa kansansio tambe. Si despues di tres luna despues di bo tratamentu ainda e no bai. Konsultá òf papia esaki ku bo dòkter di kas òf spesialista. Mayoria bia nan por yuda bo ku esaki.